לשם יחוד קדשו בריחו שכינתא, גייען מיר אריין אין די ניינטע שיעור פון די סעריע פון אורות הבעל שם טוב, און אונז האלט מיר אינמיטן די שמועס פון ווי אזוי מען מאכט גשמיות'דיגע זאכן וואס אונז טוהן מיר יעדן טאג אן א רעגולער בעיסעס פאר רוחניות, ווי אזוי מען מאכט עס פאר עבודת השם, איז האט מען אויסגעשמועסט שוין אויף וועגן עסן איז געווען די פאריגע שיעור, די שיעור גייט זיין וועגן ענין פון ארבעטן, באט פאר מען גייט אריין קודם בפרטיות'דיג ווי אזוי מען מאכט ארבעטן פאר א רוחניות'דיגע עבודה, וויל איך צוריק בעקן און אויסשמועסן אביסל. אפאר בעל שם טוב'ס וואס איז א הקדמה פאר דעם וויאזוי מען מאכט גשמיות רוחניות'דיג און וויאזוי ווען מען קאנעקט די מחשבה און מען האט אינזין א הייליגע thought בשעת מען טוט אפילו די מאוסט גשמיות'דיגסטע זאך אויב האט מען הייליגע thoughts ווערט די מעשה וואס מען טוט א הייליגע זאך און דאס הייסט אויף לשון קודש א יחוד מען איז מייחד מען קאנעקט די מחשבה מיט די מעשה און דורך דעם מאכט מען א יחוד אויף יענע וועלט. אין די גשמיות'דיגע זאכן וואס מען טוט ווערט ממש עבודת השם, און דאס א מורא'דיגע יסוד אין חסידות איז די תולדות אין פרשת בראשית אין די ערשטע פסוק גראד ווען ער פאנגט אן ברענגט ער פון הייליגן בעל שם טוב אז ס'איז דא א מחלוקה אין די משנה צווישן בעל שם און בת הילל ווי אזוי מען דארף אויסרימען א כלה בעל שם ער זאגט מען דארף זאגן כלה כמו שהיא ווי אזוי די כלה איז דאס זאלסטו זאגן בת הילל זאגט אז מען דארף זאגן כלה נאה וכסידה. אז מ'דארף זאגן אז א שיינע כלה איז א ערליכע כלה, כאילו פרטיות'דיגע דיטעילד שבחים, מ'קען נישט סתם זאגן כלה כמו שהיא. איז הייליגער בעל שם טוב מסביר אז די מחלוקה דא איז אזוי, בעל שמאי זאגט כלה כמו שהיא, כלה גייט ארויף די שכינה, מ'דארף פלעין, מ'דארף פלעין וויסן די באשעפער האט באבוסעט די גאנצע וועלט, און, און, און, און, און, און אויף א כלליות'דיגע פארנעם. און באשעפער טוט אלעס און מאכט אלעס אויף א קלארהיזיגע פארנעם די בת הילל זאגט נהא קל על נאה וחסידה אויף א דיטעילד פרטיות'דיגע זאך מיט יעדע זאך וואס דו טוסט מיט יעדע עבודה צו ס'איז גשמי צו ס'איז רוחניות נאו מעטער וואט זאלסטו אינזין האבן אז עס איז פאר די שכינה פאר די כלה מ'דארף עס אויף א פרטיות'דיגע פארנעם. אין תולדות אין פרשת וירא, אויך אויפן ערשטן פסוק, ברענגט ער, כל אשר תמצא בידך ובכחך עשה, שטייט אין פסוק. די טייטש איז, אלעס וואס קומט דיר אונטער די האנט זאלסטו טון מיט כח. זאגט די הייליגע בעל שם טוב טייטשט ער אזוי, אלעס וואס קומט דיך אונטער אונטער די האנט, נישט דווקא רוחניות'דיגע זאכן זאלסטו אינזין האבן פארן באשעפער, נאר וואס דען, וואס ס'קומט דיך אונטער די האנט, יעצט דארף מען גיין ארבעטן, יעצט דארף מען עסן, יעצט דארף מען שלאפן, אלעס זאלסטו טון בכחך, מיט כח. זאגט די בעל שם טוב אז חכמה, די ווארט חכמה איז צוטיילט אין צוויי ווערטער, כח, מ אז אז ווען מען האט אינזין מען קאנעקט מיט חכמה מיט די מח קאנעקט מען א הייליגע מחשבה צוזאמען מיט וואס מען טוט ווערט עס ממש א יחוד אין די מעשה וואס מען טוט ווערט א רחניות'דיגע עבודה ווען א מענטש זעצט זיך עסן ווען א מענטש זעצט זיך טון עני גשמיות'דיג אפילו די מאוסט גשמיות'דיגסטע זאך אבער ער האט א הייליגע מחשבה מיט דעם ווערט עס עבודת השם ממש און און און ס'דא א ספר קסם עופר פון הייליגן קאמאנדער. און אויפן ערשטן פסוק דארט שמועסט ער אויס די נושא זייער שטארק, ער ברענגט די אלע שטיקלעך בעל שם טוב, ברענגט ער דארט נאך א בעל שם טוב, דער בעל שם טוב זאגט, מען זאגט אין זמירות פרייטאג צונאכטס, די זמירות אין די עריקא, זאגט מען יחבק לה בעלה ביסודו דלה, די עובד נייחן לו ווי א קדש קדשים, זאגט דער בעל שם טוב, יסוד איז איינע פון די נידריגערע ספירות, פון די עשר ספירות וואס איז דא, כסא חכם בינה חסד גבורה נצח תפארת האט יסוד מלכות, יסוד איז איינס פאר די לעצטע, איז. די חבק לו בעלה ביסודו דלא, ס'ווערט ממש א חיבוק פארן באשעפער ווען א מענטש נעמט א נידריגע מדריגה און ער איז עס מעלה, כשאדם מעלה מדריגה תחתונה יותר חשוב, ווען א מענטש איז מעלה א מדריגה, אונטערשטע מדריגה, א גשמיות'דיגע זאך, א זאך וואס בעצם וואלט ער געקענט טון פאר זיך. כלי דאווענען קען מען טוהן, טוט מען בעיקר פארן באשעפער, מען טוט עס נישט אזוי ווייט פאר זיך, לערנען קען אויך האבן פניות, באט מען רעדט דא סתם אזוי, עסן, א מענטש וואס א מענטש וואלט בעצם געקענט טוהן נאר פאר זיך, באט ער קאנעקט דערצו א הייליגע מחשבה, דעמאלטס איז עס נאך מער חשוב ווי ווי ווי ווען א מענטש דאווענט ערליך, ער לערנט ערליך. אז דער רבי בער מסביר אויף דעם, אויף א בעיסד אויף א זוהר הקדוש וואס שטייט דארט אז קשתות וקישוטין דלא הוה, און דער זוהר הקדוש זאגט אז א כלה א פרינצעס א מלכה פרייט זיך זייער שטארק די שכינה פרייט זיך זייער שטארק ווען מען ברענגט איר צירונגען וואס זי האט נישט, כאילו צירונגען נישט וואס זי האט און ברענגסט איר אירע צירונגען זאל עס אנטון איז פיין און וואויל אבער די ברענגסט איר פרישע צירונגען איז א מורא'דיגע מורא'דיגע נחת רוח, איז דער באר מים חיים איז מסביר אויף דעם א משל. אז וואס איז די משל? למשל אזוי, אז ס'דא א קינד וואס וואוינט אין זעלבן שטאט ווי זיין טאטן, און פארשטייט זיך אז ווען ער גייט וויזיטן דעם קעניג זיין טאטע, פרייט זיך זיין טאטע מורא'דיג שטארק די קינד זאלן קומען וויזיטן זיין ליבליכע זון. אבער וואס טוט זיך מיט א קינד ווען דער קעניג האט א בן יחיד, און ער האט א קינד וואס איז געווארן געפאנגען ערגעץ אין א ווייטע מדינה און ער ווייסט נישט און ער הערט נישט פון אים, און יעדן טאג איז זיך מתגעגע און ער גייט אויס פאר ליבשאפט פאר אים און ער קען אים נישט זען, און ווען די קינד קומט צוריק פון א ווייטע פלאץ פון א געפענגעניש איז דאך נישט שייך מסביר צו זיין די שמחה וואס דער קעניג האט, ס'איז א מורא'דיגע, ממש אלע געגועים און אלע אהבה פון אלעמאל ווערט יעצט עקספרעסד. די זעלבע זאך זאגט דער ביי מים חיים אז דאס מיינט רבי ר' בער צו זאגן דא וואס קשת בקשתן דלא יהבן מיט צירונגען וואס זי האט נישט איז כאילו ווען דו האסט אין זין ביי גשמיות'דיגע זאכן ביי רוחניות'דיגע זאכן עקספעקט מען אז דו טוסט עס פארן באשעפער אבער אויב א איד זעצט זיך אראפ עסן, גייט ארבעטן, גייט אלע גשמיות'דיגע זאכן וואס מען טוט, חתונה לעבן, אלעס גשמיות זאכן וואס מען טוט און מען האט אינזין א הייליגע מחשבה מיט דעם, איז מאכט מען ממש די מאוסט גשמיות'דיגע זאכן מאכט מען פאר די גרעסטע רוחניות'דיגע זאכן, איז עס כאילו א בן מלך וואס איז געווען געפאנגען, געפאנגען אין די גשמיות, עפעס א ניצוץ קדוש, א הייליגע זאך, א הייליגע ניצוץ וואס עס ליגט אין די עסן, אדער ליגט אין אנדערע גשמיות'דיגע זאכן, און דו האסט אין זין א הייליגע מחשבה בשעת דעם, ביסטו, ברענגסטו צוריק עפעס א א א א קינד וואס איז געווען פארכאפט, א א פלאץ פון א ווייטע פלאץ, איז א מודיגע שמחה אויבן אין הימל. סאו לאמיר יעצט צוגיין צו די ענין פון ארבעטן. ווען א מענטש גייט ארויס ארבעטן, איז דא אויף דעם א בעל שם טוב אויסגעארבעט פונקטליך וואס א איד דארף אין זין האבן ווען ער גייט ארויס ארבעטן, און וואסערע הייליגע מחשבות, א איד קען צולייגן בשעת'ן ארבעטן דורך דעם מאכן אז די זאך וואס ער טוט רוב טאג זאל ווערן עבודת השם, זאל נישט זיין אזוי ווי ער קומט אין בית מדרש דעמאלטס דינט ער דעם אייבערשטן אבער ווען ער גייט ארויס פון בית מדרש דעמאלטס איז ער זיך עוסק אין זיינע ענינים, ניין, בעל שם טוב לערנט אונז אויס אז אפילו ווען א מענטש ארבעט נישט אויף קומען און וואס ער ארבעט און ווי ער ארבעט און ווען ער ארבעט א גאנצן צייט איז עס קען עס זיין עבודת השם אויב מען האט די ריכטיגע מחשבה. איז אין דגל מאכן אפרים פרשת כי תשא. אין דער זוהר חי, פון הייליגן קאמאנדער אין דער דריטער באנד, דף קיט ט, ברענגט ער אראפ אויך א בעל שם טוב. דער בעל שם טוב האט געזאגט, אמר מרן רבש ע שכל ישראל חייב לעסוק בלמ ט מלאכות, יעדער איד איז מחיוב עוסק צו זיין אין די למ ט מלאכות. פארוואס? כ'האק איבער דא, עקספלעינען וויאזוי די תלמידי בעל שם עקספלעינען עס. פארוואס איז יעדע איד מחיוב צו עוסק צו זיין די ל' ט' מלאכות? דאס הייסט טוהן עקטשועל עבודה. מען דארף ארויסגיין און טוהן זרעיה, חורש, מעבר, מקצר, אלע אלע אלע אלע מלאכות. פארוואס? וועגן דער באשעפער האט אונז באשאפן אין די עולם עשי' אונז אראפגעשיקט אויף די וועלט און ער וויל אונז זאל מיר ארבעטן אין די וועלט, טוהן עקטשועל זאכן און און דארט אינזין האבן און דאס מעלה זיין צו די קדושה. אזוי ווי מיר האבן שוין אויסגעשמועסט אין פאריגע שיעור, להיות לוחם לאלוקים האט משה רבינו געזאגט, זאלסט נעמען די זאכן וואס זענען לוחם, די זאכן וואס זענען גשמיות און פון דעם אריינברענגען דארט די באשעפער, אזוי זענען אונז מסכן די וועלט, אזוי ברענגט מען אונז ארויף די עולם העשיה, די פיזיקעל וועלט ברענגט מען אונז ארויף צו א רוחניות'דיגע זאך, סאו ממילא איז יעדע איד מחיוב דאס צו טון, יעדע איד מחיוב עוסק צו זיין די ל' ט' מלאכות. האט מען אים געפרעגט, וואס טוט זיך מיט א איד וואס זיצט און לערנט א גאנצן טאג? האט ער געזאגט, טל תורה מחיי, אזא אזא לשון איז דא, טל תורה מיינט מיינט טל איז אויך למ ט, אז א איד זיצט און לערנט און ער לערנט פון די למ ט'ס מלאכות, און ער לערנט סתם אזוי די באשעפער'ס תורה שעל שנגח את ספרו, ער לערנט דאך פון פיזיקעל זאכן, איז די פאקט אז ער זיצט און לערנט, איז ער דארט מקיים און און און און מעלה די מציצה קדישא. אבער נאך אלץ האט דער בעל שם טוב געזאגט פאר דעם טאקע דארף דער איד וואס ארבעט שטיצן דער איד וואס לערנט, אזוי קומט זיך עס צאם אז אז ער לערנט די תורה און האט דארטן זען הייליגע מחשבות, ער ארבעט און האט נישט זען הייליגע מחשבות, נאכדעם געבט ער די געלט פאר א תלמיד חכם, פאר א איד וואס זיצט און לערנט, געשעהט א פערפעקט ריאוניען און ס'ווערט ס'ווערט נשלם פון אלע זייטן. אבער א כלל וואס אונז וויל מיר יעצט פאוקוסן דא איז, אז דער בעל שם טוב האט געזאגט אז יעדע איד איז מחויב צו ארבעטן, סאו קודם ווען א איד גייט ארויס ארבעטן, ס'איז נישט סעקאנד קלעס, ס'איז נישט קיין בדיעבד, דער בעל שם טוב רופט יעדע איד אין מחיוב צו ארבייטן, דאס וואס אונז זעמיר דא אויף די וועלט, זעמיר דא אויפצוארבייטן און אויפצואקערן די וועלט מיט אלע מיני מלאכות וואס איז שייך, און מיט אינזין האבן הייליגע מחשבות, און דורך דעם מעלה זיין די וועלט. דער קאמארנא ווען ער ברענגט אראפ די די די בעל שם טוב, זאגט ער אז בעצם איז א פסוק, די פסוק זאגט דער באשעפער האט געזאגט פאר אדם הראשון האט ער געגעבן די וועלט לעובדה ולשומרה, עס אויסצוארבייטן, עס באקומען די וועלט, עס אויסצוארבעטן, צו ארבעטן דערויף, און דער קעמאן האט לייגט אפילו צו, אז דער שכן האט אפילו נישט געקענט שורה זיין אין משכן, נאר נאכדעם וואס עס איז געווען א עשיה, א פיזיקעל עשיה, מען האט געדארפט בויען א פיזיקעל משכן, ועשי לי מקדש, ועשי לי מקדש, די למה ט' מלאכות לערנט מען ארויס פון די משכן. און וואס האט מען געטון דארט? מען האט ליטערלי געדארפט אויפשטעלן א פיזיקעל הויז, מען האט שווער געארבעט, מענטשן האבן געשוויצט, עבודת הפרך, עכטע ארבעט, און דורך די, נאר דורך די ארבעט האט די שכינה געקענט רוען. די זעלבע זאך ווען א מענטש טוט און גייט ארויס אין די ארבעט און האט אינזין צו מאכן השראת השכינה און צו מאכן עבודת השם אזוי מיר גייען באלד אויסשמועסן וויאזוי דאס געשעהט וואס א מענטש דארף אינזין האבן איז ער ממש איז ועשי לי מקדש מאכט ער א משכן פארן באשעפער און אוצר חסד לייגט ער צו אפילו אז אז אויב מען טוט דאס אויב מען האט אינזין הייליגע מחשבות איין מינוט לאמיך צוריקגיין א מינוט פארדעם וואס זאל א מענטש אינזין האבן וויאזוי אפערעיט עס ווען א מענטש גייט ארויס איין מענטש דרייווט א באס, איין מענטש אונט א בעיקערי, איין מענטש ארבעט שווער אין קאנסטראקשען, איין מענטש ארבעט אלע מינע ארבעטס ריטעיל סטארס, מען קען נישט שייך אויסרעכענען אלע מינע ארבעטס וואס איז דא, א מענטש טוט אינוועסטמענטס, א מענטש טוט אלע מינע בראוקערידזש, וואס איז שייך ער זאל אינזין האבן, וואס קען ער אינזין האבן? איז אזוי, יעדע מינוט וואס א מענטש גייט ארויס אין די גאס איז ער ארומגענומען מיט פול מיט הלכות, קודם כל, א מענטש וואס ארבעט אין די גאס, און היט זיינע אויגן, איין איין איין זאך וואס ער דארף מקיים זיין. א מענטש וואס האט למשל א ריטעיל סטאר וואס האט א סקעיל, האט א א חיוב צו האבן א א מידה און משקל, א אויסגעהאלטענע סקעיל. מען טאר נישט בארגן קיין ריבית, מען טאר נישט מען טאר נישט לעשו למפי לשכיר, מען טאר נישט איבערנעמען, מען דארף באצאלן אין צייט. מיט אלע מיני הלכות וואס איז דא יעדע מינוט, מען טאר נישט גנב'ענען, מען דארף זיין אנעסט. מען דארף, מען טאר נישט אויספאפן, מען טאר נישט, אלע מינע הלכות וואס איז שייך ביי יעדע איינציגסטע דזשאב קען א מענטש אויספיגערן און א מענטש זיך ארויסזעצן און צאמנעמען זיין קאפ אביסל ס'איז דאך א שאד, מען ארבעט דאך יעדן טאג פאר אפאר שעה, זאל מען זיך ארויסזעצן און אויספיגערן וועלכע, וואס ער, וועלכע הלכות איז אלץ נוגע פאר אים, און ווען א מענטש פאלגט די הלכות פון די תורה, און ער האט אינזין, ער לייגט צו קאפ, די פוינט איז די אוועירנעס, די זין האבן די קאפ, ווען מען האט נישט אינזין די קאפ, דעמאלטס טוט מען עס סתם ווי מען זאגט מצות אנשים מלומדה, ווען א מענטש האט אינזין, איך האב אינזין מקיים צו זיין יעצט די מצוה פון נישט בארגן בריוועס, איך האב אינזין יעצט מקיים צו זיין די מצוה פון נישט אויספאפן, פון נישט בא'גנב'ענען, פון נישט ווערן פאלש, פון נישט פון האבן א אויסגעהאלטענע סקעיל, פון פון פון צופרידן שטעלן מיינע קאסטומערס, פון באצאלן ארבייטער אין צייט, פון אלע זאכן וואס ער האט אין זין, דארף ער ווען ער לייגט צו קאפ און האט עס אין זין, דעמאלטס לערנט עס דער בעל שם טוב אויס, אז יעדע זאך וואס ער טוט איז עבודת השם ממש, און ער איז מעלה נוציא צו קדושה פון די גשמיות'דיגע וועלט, און ער ברענגט ארויף יעדע זאך וואס ער טוט ברענגט ער ארויף צו אויף א מורא'דיגע רוחניות'דיגע. פונעם ס'ווערט עבודת השם ממש איז ער נאך חשוב'ער אפילו ווי די אנדערע עבודת השם, ס'איז התקשטות קשתן דלא אהבה ווי רבי ר' בער זאגט, ווי די באר מים חיים זאגט ס'איז אזוי ווי א קינד וואס איז געווען פארפאלן ווייל מ'ברענגט פון מ'מאכט פון באשעפער מאכט מען גשמיות'דיגע ארבעט מאכט מען פאר רוחניות, א מורא'דיגע מורא'דיגע מדריגה א מורא'דיגע סיקרעט וואס די בעל שם טוב לאזט אונז דא אריין און ער לאזט אונז אויסהערן אז די זאכן וואס אונז טוהן מיר יעדן טאג און א גאנצן טאג איז קען זיין א יעדע סעקונדע יעדע רגע יעדע מינוט קען מען מקיים זיין ממש עבודת השם. עס איז כדאי טאקע יעדער מענטש זאל אויספיגערן די ארבעט וואס ער טוט, צו אפילו סתם, איך טראכט סתם למשל א באס דרייווער אז ער זיצט אויפן באס דארף ער זיכער מאכן זיך צו היטן די אויגן, יעדעס מאל ער היט זיך די אויגן האט ער אינזין, יעדעס מאל ער מאכט זיכער אויסצוהאלטן אלע סעיפטי רולס די קינדער זאלן זיין סעיף איז ער מקיים ונשמרתם מאד לנפשותיכם וכו' וכו', קען יעדער מענטש נעמען אויף זיין דזשאב און זיכער מאכן אינזין צו האבן א יעדע זאך וואס ער טוט על פי הלכה, און אינזין צו האבן אז ער טוט עס טאקע ווייל אזוי האט די תורה געהייסן, און דעמאלטס איז ער, מאכט ער ממש, ווען ער האט עס אין זין, ווען מען קאנעקט די מחשבה מיט די מעשה, מאכט ער ממש א מודי'גע עבודת השם. און אין אוצר חסד, ווי די קאמאנדע ברענגט אראפ דער בעל שם טוב, ענדיגט ער דארט, אז אויב וועסטו אזוי טון, וועל זיך ידבקו בך נשמות, זאלן זיך צוקלעבן צו דיר די נשמות פון די אלע זאכן וואס עס ליגן דיך נשמות אין די אלע גשמיות'דיגע זאכן וואס אונז ארבעט מיר אזוי אונז האבן געזען פון ארי קדוש אין די פאריגע שיעור אז יעדע זאך אויף דער וועלט האט א גוף און א נשמה, און די נשמות פון די זאכן זיך צוקלעבן צו דיר ווי ארכיווי זאלן דיר ברענגען הרחבה סיי בגשמיות און סיי ברחניות ווי ים שיך לך מוחך הדשם די קאפ ווען א מענטש וועסט לעבן מיט די awareness וועט זיך דיר עפענען דיין קאפ און וועסט אנפאנגען משיג זיין נייע זאכן און א מענטש ווערט א מציאות איז א מענטש טוישט זיך אז מען לעבט מען איז קאנעקטעד א גאנצן צייט מען לעבט מיט העכערע זאכן טוישט מען זיך די מענטש. אין אוצר החיים אין די באנד ויקרא פרשת בהר דף רש ני עמ' ו' ברענגט די הייליגע קאמארנא דער בעל שם טוב און ער שמועסט אויס זייער שיין די פאר בעל שם טוב'ס וואס האבן יעצט אויסגערעדט דא, הערליך שמועסט ער עס אויס און ער ענדיגט זאגט ער אזוי זאגט ער ר' נחמן קאסובער וואס איז געווען א תלמיד פון בעל שם טוב פלעגט מורא'דיג אנווארענען מענטשן אז עס איז ממש א שאד זאלסט מקיים זיין שביתי השם א גאנצן טאג בעוסקם בסחורה במעשה מתן ווען דו גייסט ארויס עוסק זיין אין סחורה אין מעשה מתן זאלסטו עס אינזין האבן, איי זאגט ער אז מען האט מיך געפרעגט ווי אזוי קען זיין אז איך בין ביזי מיט די ארבעט איך זאל אינזין האבן די באשעפער זאגט ער האט רבי נחמן קאסאווע גענטפערט ווען דו ביזט ביזי מיטן באשעפער ביים דאווענען און לערנען מאכט זיך אז דו טראכסט אמאל פון די ארבעט אמת? נו לאמיר עס מאכן פארקערט בשעת די ארבעט זאל זיך מאכן זאל מען אינזין האבן צו טראכטן פון פון פון פון פון באשעפער און קאנעקטן עס מיט א הייליגע thought. סאו דאס איז די דאס איז וויאזוי די בעל שם טוב לערנט סאו אזוי די מענטש דארף צוגיין צו די ארבעט. יעצט איז דא נאך צוויי זאכן וואס זענען בנוגע די תפילה פון מנחה אינמיטן די ארבעט, צוויי אנדערע ענינים, באט ביידע פון הייליגן בעל ש פון בעל שם טוב, און און וואס איך וואס איך וויל אויסשמועסן. שטייט אזוי, שטייט אין שבחי בעל שם טוב שטייט עס אויף איין וועג, באט די עיקר איז געשריבן אין מגן אברהם פון הייליגן טריסקער מגיד, אין פרשת בלק ברענגט ער עס פון זיין טאטע ער איז געווען א זון פון ר' מאטעלע טשערנאבלער וואס האט עס נאכגעזאגט פון בעל שם טוב ס'הייסט ר' מאטעלע טשערנאבלער איז נישט געווען אליינס ביים בעל שם באט ר' מאטעלע טשערנאבלער'ס טאטע דער מאור עיניים איז געווען ביים בעל שם טוב זאגט ער נאך פון בעל שם טוב. כ'טריי נאך צו זאגן אביסל די לשון פעראפרעיזן. שגם הוא איש המטרוד בעסקיו, אפילו א מענטש וואס איז טרוד און פארנומען אגאנצן טאג אין זיין ארבעט, איז כמעט ששכח שיש בורא עולם, כמעט ער איז אזוי ביזי ער פארגעסט כמעט אז ס'איז דא א באשעפער אויף דער וועלט, רק בעת מנחה גוי נייעך און מתפלל אינמיטן מנחה גיט ער א קרעכץ און ער שנעל לויפט אריין ערגעץ כאפן א דאווען מנחה, הגם שאין ידיעה כלל מה שהיא מדבר, אפילו א מענטש פארשטייט נישט קיין איין ווארט וואס ער רעדט, מען רעדט דא פון א ממש א פויערישע מענטש, אדער נישט לאו דווקא אבער א מענטש וואס קען נישט קיין טייטשע לשון קודש, אדער דיסלעקסיק מענטש, ס'דא פיל מינע מענטשן וואס פארשטייט נישט די טייטש. און ער שטעלט זיך אבער דאווענען מנחה, ער שטעלט זיך נאך אלץ דאווענען מנחה, און אפילו ער פארשטייט נישט קיין איין ווארט, חשוב ויקר מאוד איז עס מורא'דיג חשוב און מורא'דיג טייער, ווייל הנחה און דער קרעכץ וואס ער געבט זיך אט דער מאן, בקעת רקיענס שפאלט הימלען. עס איז א מורא'דיגע זאך, דער בעל שם טוב האט אונז אויסגעלערנט אז נישט א מענטש זאל זיך געבן א קוק אראפ, ווער בין איך, איך האב דיר געגעבן א דאווען מנחה דא אינמיטן די ארבעט, איך האב מיך געכאפט, זאגט ער ניין ניין ניין, פארקערט, דאס אבער זאלסטו פארשטיין אז דאס איז אזוי ווי ווען א מענטש איז ער ארבעט און ער ליגט אין גשמיות'דיגע עניינים, עס איז ממש ווי דו ברענגסט א מתנה פון באשעפער פון די מאוסט טיפסטע פלעצער אין גשמיות און ביסט ביזי ממש אין די ארבעט, ביסט נישט ביזי מיט רוחניות יעצט, באט אינמיטן געסטו דיך א שטעל אפ און דו גייסט א דאווען מנחה, אפילו דו פארשטייסט נישט קיין איין ווארט פון מנחה, נאך אלץ זאלסטו וויסן אז ס'איז חשוב ויקר מאוד אויבן אין הימל, און די קרעכץ וואס מען געבט שפאלט הימלען. די זעלבע זאך ווערט געברענגט אין שבחי הבעל שם טוב, מיט א מעשה אז ס'איז געווען א מגיד וואס האט מורא'דיג גערעדט זייער שטרענג, און אי באלקאנט האט דער בעל שם טוב געפערליך געהאקט אויף די מגידים וואס רעדן שטרענג צום ציבור, ער האט געזאגט אז זיי זענען זיי זענען דן לכף חוב, און זיי מאכן נאר צעבראך אין דעם עולם, און האט דער בעל שם טוב געזאגט פאר דעם מגיד. אז אז ער האט אים איבערגעזאגט די זאך אז אפילו ווען א איד איז אגאנצן טאג ביזי און ער דאווענט נאר מנחה שפאלט זיך אלע הימלעך ס'ווערט ששון און שמייכל אין די עולמות עליונים און מען פריידט זיך אזוי שטארק מיט די מנחה. פון די אנדערע זייט ברענגט שטייט אין היכל הברכה אין די באנד דברים אנפאנג פרשת כי תבוא ס'איז דף קיף ני' אין ט' ברענגט די הייליגע קאמארנער א מעשה פון זיינע צוויי פעטערס ר' משה'לע סאמבערער און די עטרת צבי ביידע געווען תלמידים פון רמ פ ר' בלין הייליגע קדושים וטהורים תלמידים פון פון תלמידי תלמידים פון הייליגן בעל שם הקדוש איז דער משה סאמברער ווען ער געווען יונג האט ער עוסק געווען אין מטה מאסן האט ער האט ער האט ער געטון ביזנעס געווען אסאך חסידישע רעבעס גראדע נישט אסאך באט ס'איז געווען געציילטע חסידישע רעבעס וואס פלעגן טון די מטה מאסן וואס האבן געהעריגע מעשי מתן וואס האבן געטון ביזנעס רבי נתן פשיסחי באקאנט און נאך אפאר. אבער האט ר' משה'לע סאמברג געפרעגט ר' אשר זשויווער אז ער האט זייער מורא פארוואס ווייל אסאך מאל גייט ער ארויס אין די דערפער און ער טוט ביזנעס און ער פארקויפט און פארקויפט און ער רעדט מיט גוים און ער איז ביזי אגאנצן טאג דיעלן מיט גוים און נאכדעם קומט ער צוריק דאווענען מנחה אדער שטעלט זיך אפ דאווענען מנחה און ס'צינדט זיך אים אן אזא מין פלאם די לשון דא איז ונדבק בו רמח אייבריו זיין רמח אייברים ווערן אנגעצינדן בהארה גדולה עצומה מיט א מורא'דיגע לעכטיגקייט א מורא'דיגע הארה און ער האט זיך געוואונדערט פון וואו קומט אים אזא לעכטיגקייט, מורא געהאט אז אפשר קומט עס פון די קליפות, ווייל ער איז ביזי רעדן מיט גוים, ער איז ביזי מיט גשמיות א גאנצן טאג, האט ער געפרעגט זיין ברודער די הייליגע עטרת צבי, זיין ברודער איז געווען זיין רבי, רבי הערשעלע זידיטשויבער, וואס איז דעם? האט ער אים געזאגט, וואס וואונדערסטוך, האט ער געזאגט, כשאתה הולך בשדה ובכפר, ווען דו גייסט אין די פעלדער און די דערפער, צווישן די גוים, און דו האסט אינזין מחשבות קדושות, הייליגע מחשבות, איז אלע נציצה קדישא, וואס ליגן אין די דומם צו מי חי מדבר פון ווי דו וואקסט נאר אין די גאנצע געגנט קומען אלע צו לויפן פון דיינע הייליגע מחשבות וואס דו האסט אין זין קומען זיי צו לויפן און דו ביסט זיי מברר דו ביסט זייער מעלה דו ברענגסט זיי ארויף ממילא שפעטער ווען דו שטעלסט זיך דאווענען מנחה איז האסטו די אלע ניצוצי קדושה און די וואס זענען געקומען צו לויפן און דו האסט מעלה געווען בשעת דו האסט געטון ביזנעס קומען צו דיך און זיי העלפן דיך דאווענען מיט א מורא'דיגע פלאם איז ממילא זעהט מען אז אז חשיבות ווען א מענטש האט אין זעהן הייליגע מחשבות ביי די ארבעט קען עפעס ברענגען א מודיגע הארה אין אין אין דאווענען און לערנען און איך געדענק נישט יעצט פונקטליך ווי איך דארף נאכקוקן די לשון פון הייליגן קאמארנא אפשר איך זאל געבן א ווארף אריין אין נעקסטן שיעור ווי קאמארנא שרייבט אז ווען א מענטש א מענטש ארבעט אזוי קומט אויף אים א מודיגע הרווחה און ער האט א גרויסע פלאץ צו מצליח זיין אין ביזנעס, און ס'איז אויך א מודיגע זאך, ווייל אזוי אנשטאט זיך ארומצודרייען א גאנצן טאג און און ארבעטן, מ'זאגט אויסער זיינע גשמיות'דיגע זאכן, קען מען זיין מודיג קאנעקטעד א גאנצן טאג, און טון עבודת השם ממש, עס איז נאך ווי מ'זאגט חשוב'ער אין א געוויסן זין, אזוי האבן מיר געלערנט דא. זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען זוכה זיין אין יעדע פון די גשמיות'דיגע זאכן וואס אונז טוהמער, און זינט צו האבן הייליגע מחשבות און צו זיין אגאנצן צייט aware און קאנעקטעד, און קענען דורך דעם מאכן א מודיגע נחת רוח פארן באשעפער, אזוי ווי אבער מלך וואס איז געווען געפאנגען, און דורך דעם זאל קומען אויף אונז גרויס הרווחה בגשמיות און ברחניות, און ווי די קאמאנדע זאגט אן אוצר חסד ימשיך לך ומוחין חדשים זאל זיך עפענען נייע awarenesses, מען זאל שטייגן מעלה און מעלה ווי ארכיוו ווי מען זאל האבן אסאך הרווחה. און מיר האבן אלעס גוטס, כל טוב סלה אדער אויף דעם צולייגן אויך ווי דער קאמאנדער שרייבט אין די הקדמה אויף זיין פרש פון משניות ווי ער איז אויך מסביר די אלע זאכן זאגט ער אז די אלע יחידים וואס א מענטש האט אינזין ביי גשמיות'דיגע זאכן די הווה די לא הווה ביי גשמיות און ביי רוחניות'דיגע זאכן ווען מען האט אינזין די גוטע מחשבות און הייליגע מחשבות דאס איז מקרב די גאולה סאו ווען א מענטש טוט דאס זאל ער וויסן אז ממש עוסק אין ברענגן משיח נענטער, די אייבערשטער העלפן זאל טאקע זוכה זיין בקרוב בימינו ממש. א גוטן טאג.